Televidente un bes mas un felis anochi y un bon siman. Tambe nos ta saluda tur persona cu ta sigui nos via nos plataforma di Facebook y na tur oyente cu ta scuchando nos via Direct Live 92.1. Nos ta ban pa nos prome informe. Awe Partido Nacional di Kòrsou a tene un reunion kaminda a trata inkietutnan ku tin den seno di e partido. Un di e puntonan entre otro ta relashoná ku parlamentarionan Osepa i Mercelina ku lo ta kousando tenshon den koalishon. Televidente Awe nos ta aki na Ministerio di SO Away aki na WTC. Esaki ta pa motibu ku Partido Nacional ta bai tene un reunion awe. Ta un reunion semanal, pero riba dje nos a komprondé, riba e agenda awe, nos a komprondé ku sigur tin algun tópiko sumamente importante ku tin ku tuma lugá ku ta kousa di algun tenshon aparentemente den e partido. Un di e temanan aki ta rondó di parlamentarionan Osepa i tambe Mercelina, ekspreshonnan hasí ku den direkshon di partido mfk. Cu no a cay den mucho bun tera cerca MFK cual ta causa of a causa un poco tension den coalicion y tambe un asunto di un colaborador, jurista, medewerker di fraccion di Vam de Wind cu tambe mester keda atende. Pero nos a entrevista awe tur esnan cu nos a mira acudi aki na WTC y nos tin pa bo e siguiente resumen cual bo mes por saca bo propio conclusion. Tur djaluna atardi kuatu or nos tin reunion huntu ku e parlamentarionan i tambe despues huntu ku miembronan di direktiva. Nos ta un reunion semanal e ta, no tin ningun hot potato riba mesa manera ta ser indiká. Mi ta kere ta gewoon pueblo ta pensa ku lokual ku mi ta tuma nota ta kore den medionan di komunikashon ku tin sierto turbulensia den Partido Nashonal, pero esei no ta e kaso. Ta un reunion struktural ku nos tin tur siman. Nan tuma hopi biaha, e ta seka mi aki na Ministerio. P'esei e pa klaridat den Nashonal no tin niun situashon di tenshon ni nada den momentunan aki? No, mi den momentunan aki no tin ningun situashon di tenshon den Partido Nashonal. Mi ta kere nos tin dos parlamentario basta kritiko ku ta hasi oposishon, manera oposishon no. ku ta hasi, komo ta bisa, trabou komo parlamentario diferente ku lokual ku pueblo a kustumbrá kuné òf ku ta ku ta lo normal. Anto ta kere ku nos tin frikshon den koalishon? No tin ningun frikshon den koalishon, no tin ningun frikshon den Partido Nasional di Pueblo. Nan tin informashon ku nos a disponé di dje ta indiká tambe ku tin esnan ku tin hopi influensia internashonal. Nos ta muchu kontentu sí ku e dos parlamentarionan ei. Anto ku sigur e dos parlamentarionan aki lo ta un dje tópiko a ban bisa e ta riba agenda pa atendé awe. Bon, e awe te leu ku ami sa no tin un punto di agenda ku ta bai atendé ku e dos parlamentarionan aki. Lokual mi por bisa ta kisas den Partido Nacional di Pueblo. Kòrd'e bon, nos partido ta un partido di hopi aña di eksistensia. Nos a bisa nos ta ban p'e kambio, nos a bisa nos ta ban hasi kosnan diferente, pero no ta tur ora. Ora bo kuminsá hasi e trabounan, kisas se ka kalke nashonalista ku a kustumá ku un sistema di hasi polítika awor aki e por trese sierto inkietut kon e ta wòrdu hasi, pero kere mi no tin ningun problema den Partido Nashonal. Nos ta un partner di koalishon, e koalishon ta stabil i nos ta sigui traha na. interes di e comunidad aki. Awe asunto cu a pone cu Sra. Su Hurista, Sr. De Wint, a hasta baha bay, esaki tampoco no ta word trata awe? Wak, locual ta trata cu Meneer De Wint, mal e sa cu e ta mi Hurista? No, e no ta mi Hurista, ta un Hurista cu nos a werf pa a yuda Parlamentarionan den Parlamento, aparentemente e funcionamento di e. hurista tabata ta na diskusishon ku mi ta kere kaminda hende ta traha hende ta diskutí kon mi ta haña abo ta haña ku mi ta funshoná bon abo ta haña ku mi ta funshoná ménos bon dado momento e persona a indiká ku e ke bai bèk su trabou pasobra ta el a wòrdu pone na disposishon di frakshon di Partido Nashonal el a bèl mi indiká ku e ke bai su trabou e ta yama danki p'e oportunidat anto t'esei ta lokual ku a tuma lugá realmente. Pues a tin mal kontentu pa su trabou e hersé. Bon, tabata tin, mi no por bisa ku ta mal kontentu, tabata tin sierto manera di pensa di sierto parlamentarionan. Bo ta tin parlamentarionan ku tabata ta haña ku òf tabata duna e e hurista sierto trabounan pa hasi ku e no tabata yega pa hasi pa otro parlamentarionan. Dus den nan kuater tabata tin sierto diskushon kual ta duna e e lote di trabou Mucho mas grandi y esey a triste cune cu dado momento esunnan cu no por a haya e mesun tanto atencion di e jurista no tabata ta masha contento cu esey, anto yori no a yega na e jurista mester tuma su decision. Esnan no masha contento ta Parlamentarionan Osepa y Mercelino. Bo, loke mi por bisa ta, nos, ami no ta hende ku ta gusta benta nòmber di hende. Tabata tin sierto diskushonnan di interpretashon kon nan ta haña ku e trabahonan mester keda ehekutá. I e no ta bai pa e hurista so tampoko. Nos tin sosten tambe atministrativo den frakshon di Partido Nacional di Pueblo i nan nan tambe. Kisas nos no a traha un struktura ora momentu hende kuminsá traha kiko bo ta ferwagt di kada ken. Anto kisas yor e kada parlamentario ta duna kontenido na kon nan tin ku hasi uso di trabou di tantu e kolaboradó komo e hurista. Anto esei por trese kuné ku otronan ta sinti ku nan no ta haña e mesun tantu espasio di e atenshon di e hende pa yuda nan ku nan parti di trabou. Dus mi ta kere esei si ta algu ku nos tin ku sinta pa wak kon nos ta strukturá e trabou den frakshon pa asina e e kantidat di trabou ku nan tin pa ehersé nan por haña e yudansa ku nan ta ferwagt. Pero rekonesá na mi pregunta, rei am señora Larmony, e dos am parlamentarionan ku ta indiká ku nan ta falta e atenshon aki ta parlamentarionan Osepa i Marcelino? Bon, si meneer Osepa a trese dilanti ku e por hasi su e trabou. E mes kemen di dado momento e ta sinti ku e ta duna e hurista mas tantu oportunidat pa yuda e otro parlamentarionan, anto Meneer Mercelina tambe dado momento tabata bisa ku e ta haña ku e e hurista tabata paga muchu mas atenshon den otro dos parlamentarionan. Señor Martina konta, komo miembro di Nashonal kiko ta e topikonan awe? Komo e sigur tin un par di inkietut den partido. No, den niun inkietut, e reunion di awe ta tur djalunan nos tine. Tenshon, mi no sa ku tin tenshon. Dus hoon nos ta bini pa sorprendé mi ku awo reunion ku mi tin tur djaluna normal. Tur djaluna tin reunion kinan. Kimen ta parti dje proseso. Anto ami ta parti dje vehíkulo aki. Si no e vehíkulo aki mi ta kinan. Anto mi ta un hende masha trankil. Mi tin nada di mester bisa òf ta parti dje proseso ku nos ta den polítika. Anto mi ta konsiente den kiko mi hinka mi kurpa. Cuando politica ta mi propósito, no mi carera, que men kico cu tin cu pasa, lo pasa di tur manera. Hende tin cu cuminsa focus riba e prioridadnan, anto don't kill the messenger, let's focus on the issue. Un otro punto tambe ta cu pa bisa e hurista di boso fracci, señor De Wint, tambe, tambe ta cay como sorpresa pa bo, señor Mercelina? Te ainda cu sigur cu ami sa, so ami ta tabata tey na momento cu Tin e rumornan ta kore rond diferente appnan kosnan ta kana te na ami no a risibi un retiro ofisial kemen di nos ta papiando ku un hende ku te ainda ta kobra por ehempel di di e e di di state so ta via di lider di frakshon por ta kontrata e e kolaboradornan. Un uniko kos ku mi por bisa ta ku nos tin nos reunion ku nos tin tur siman ku nos bestuur ku nos mandatarionan. Anto awe ta meda uni nan. Tin hopi tema cu ta interesante. Mi ta kere mas sigui rato boso baña mas informacion. Mi no haci ningun expresion cu lo no por cay, cu por cay malo cerca e partido mfk. No olbida cu mfk ta un partido cu mi a yuda stra su statutonan. Ta e partido cu mi ta tene dje na cuminsamentu cu mi a di mi no por haci niun expresion cu por cay. Mi ta specificar e expresion tocante di bin duna mi e pruebanan nos ta nek nan. Bon. Si bo trese prueba pa mi komo abogado ku mester bo bin bisa mi ku bo ta wòrdu mal òf bo ta wòrdu habusá komo trahadó públiko. Ke manera ku nos no sa ke kos for di konteksto. Mas e forma di ekspresá bo mes no a kai muchu bon den Montero? E tabata un app di ami ku un amigu di mi ku ta biba na Hulanda, anto ora bo wak enter e app el a aserká mi, anto mi a mi a bis'el di esei ke mi un app. Personal, anto mi ta hende asina transparente i abrí ku mi a show e app ke mi a hende pa bo sa presis loke mi a bisa mi amiga bo. Si otro hende ke interpret'é den otro forma, ta nan asuntu. Mi t'ei pa mi traba e pais akí, manda e pais akí dilanti, defendé ámtenarnan kontra ken ku ta ku ke habusá di nan. Pero kon Bernabe ta esnan mas altu den nashonal, ta mashá kontentu ku kon e situashon ta kandando ku tin asa tenshon den koalishon pa entre otro motibu dje esaki. Mi no sa di tenshon den koalishon por awo papia ku lider polítiko riba esei. Ami no sa di ningun tenshon. Nos ta haciendo nos trabou. Anto niun hende por stroba mi di ta krítiko. A tin otro punto tambe na hurista tambe di frakshon. Bo no ta much kontentu ku kon e ta laborando? Bo sa mi no a duna niun bo no lo bo no haña i si bo haña mi ta bai mi ta reta bo mi ta reta bo awe si bo haña algu di mi riba e kolaboradó si bo hañ'é mi ta bai duna bo sinku mil el.

Komo abogado sigur no. Ke men di otro hende no ta fabriká non konan tu bo ta bin terer bo an. Kosa fabriká pero ban bisa sigur di e app ko e promé app ko bai ko bisa ta personal e sintu kos fabriká. No no no pero loke mi ta bisa wak no proe kono. Nos a bisa bo a bin ku mi ku kuenti medewerker anto mi a bisa bo sa ki asta mi a bisa mi di si ta haña algu straño investigá. No no tin nada balkon den a tur djalun no si reunion di di partido. Cu a todo ta sinta cu e tres ministernan y pa wak desaroyonan politico cosa sucede, anto sin cu a tin cu directiva. Awor e punto cu tin dos parlamentario cu ta causa mester friccion den coalicion, esaki no ta bay worde trata awe? Si, ta bay worde trata awe. Dus tin man bisa e parti aki sigur cu ta worde trata? Si, ta worde trata sigur sigur awe. Asina nos a bisa gaña, kier diferi pa mester tin un inquietud. Di kondag inkietut. Bon, di serto ku disa do kosnan ku no ta kual, ku no ta kosan. Soi, ku no ta kanado bon, anto nos ta sinti awe pa klinan dilanti lider. Kiko loke klin? Dus kiko ta e parti ku ta bisa ku mi ta drecha òf bai? Mi ta den bo opinion e kaso aki. Bo a habra pa flat. Por isei nan dos tin un serto inkietut, problema. Anto a keda dos esau e ta kita nan problema, nan papi'e. E medewerker t'ei, e hurista t'ei. Sí, correcto, e hurista aki ta. Sí, enton huntu nos por yega un solucion di kico nan a pensamentu. Enton un cos si mi ta propone si pa herstel bek mi ne p'e su funcion bek na stad. I esei televidente tabata e diferente entrevistanan cu nos a haci cu tantu parlamentarionan como ministernan di e Partido Berde. I awor bo mes por saca bo conclusion. Pa Television Direct, Noticia Dje Stres, ami ta Neftali. leito.